Minasan konnichiwa selam aleykum slav ji were ji kanala zimanê Japonî ev dersa heştê û ya dawiya ji beşa pêncê dersê bê ê lê vegerîn û ez mûn ve tê berî em dersa ji em beşa şeşê dest pê kin. We guhîn zanîn dersa bûrî me her du lêkerê îmas û arîmas bên ew jî her du jî mana wan hene yan jî hene heye yan jî hene bi kurdî. Vê camê lê vegerîn kî ji war çekene bêyî em dersa xwe ya neh dest pê kin.

Fitarî gaymas, fitarî gaymas. Ma gohî zanime berî nuh gele hevokê navdêr bêne wa goh ona mayewanan dêska navê te çi ye? Nam say dêska ti çend salî ye ji emê te çiqas e û şî got û wanan dêska ev ti çi karî dike? Kohî gas, kî dêska kêfa te ji qehwê re tê yan na? He gote destpêka kor siva bi min re we? Siva pirsa hemiya zanin ji wa gel tê û tu bersivî wa jî dizane. Ku îro vîca me pirsê hevoka f'el el cumle el fe'lî yan jî hevoka lêker em ê bizanin çawa çê dibe. Ew jî bi pirsa ka te xwê û bi ya hene em beşê yan jî peyvên vê pirsê hemiya jî dane. Ka ca em yêko dira êko êko bêje û hemiya yêko divake û ken pirs. Xwê û bira me got bi japonî çi ye? Kîyo day yan jî eger tu ev bê tu geltê rêzê ji mirovê pêş muqabilê xwe re bigê tu dikar bêjî go kîyo day çi lêker bi kesaran tê ew jî îmas mane û em îmas çi emorê beyawê dinivîsin çi amor ew jî ga û dawiya pirsê em ji bîne ke em nîşana pirsê bi zimanê japonî de ew jî ka vê em ka binivîsî ji be em bizane nu ev pirsa

Ey yan jî erê bi japonî ango hayî. Dêyê mezin demê ez behsa birê xwe ke anî û çi amorê em kar tîne bi îmas û arîmas re em beyî wê dinivîsin anî ga îmas hay. Annie Gaimas. Wek ku hîn zanibe di vê pirsê de Japonî û Kurdî wek wê ku dina ango lêker dawiya peyvê tê, dawiya hevokê tê. Bi Kurdî de cana ne dawiyê dayê jî bes bi Japonî île lêker dawiya hevokê tê wek ku we dît me got Annie Gaimas û Gokyo dayîk ya Imaska hema her taliyê hat, dawiya hevokê hat lêkirin. Ka jî em mînakî dijî bûn, ev e îlk pirso dike, Bijî Gokyo dayîk ya Imaska te xwê û bira hene? Bersiv ê wetê ê biçe, Erê min du birayê ji xwe kiçik tê hene, em ê çawa bêjine? Ka jî em êko êkoyê ku dira vê hevokê çêkin, erê ango hayî

Hevû çawa hatin li rêzkên destpêkên bij ey anîna em ê wê destpêkê binivîsîne hay bij ra navê xwe xwe û biraka xwe ne ka biyane vidê du biyane oto oto bij ra amor oto oto ga ji herê ji ma ra wa pij ra tê nivîsandin futarî ji ber çimko dona û dawiyê lêker hatiye nivîsandin îmas hay oto oto ga futarî îmas. Ka tu vê çêkê ez ê çawa bêjim min sê birayê ji xwe kiçik tê hene. Belê. Oto oto ga san nin imas. Oto oto ga san nin imas. Lê hey ku ez bêjim min ça xwe û bê hene bê ku ez bêj ka çend xwe ne û çend bê hene. Ez ê çawa bêjim e?

Ev hewsa min got min biragî û du xwe hene bes min negot ev bira ne ji min kiçik tê an ne ji min mast tê û ev xuya jî ne ji min kiçik tê ne ji min mast tê min nehedidand. E baş e ka vê ti vê çêke ez ê çawa bêjim min du xuyê ji xwe mast tê hene û êkê ji xwe kiçik tê vîdeo rawestêne û tu jî pê bifikir. Wextê ki biştexil û behsa xuya xwe ya ji xwe mastê ke dibêje anê. Amûr ga çend xwêne di dûnê nixan bê ji futarî. To ango o çend xuyê ji te kiçiktir in an jî o xwe xuyê gitinîye nexwe îmo to amûr ga

natirse. Em ê çawa bêşta zarokan ema tenê nefsê pirsa te xwe û bira hene tenê şûna xwe û bira dan zarok. Yanî şûna kîyo day gayî maska te bêj kodomo ga yî maska hema ev. Tenê şûna kîyo day te dan kodomo mana kodomo ango zarok. Kodomo ga yî maska kodomo ga yî maska Ya dî tu bêj belê yan jî erê min du keç hene ê çawa bêj tê? Hay musmêga fitarî mas. Hay musmêga fitarî mas. Li hêviya dersê lê vegerînê we beyê ez mûna vê beşê. Çi pirse we hûn hewa hîn dikar ji min re binivîsin û ez ê ji we re hemelên kê girîng bi hêl description box de me û komenta yekemîn de û heta ez we bînim ders bîne bimînim xêr û xweşiyê de ja. Matanê.